L-omm tagħrafha l-bikja tagħhom, jekk għandhomx il-ġuħ, għandhomx iridux tibdila. Jiġifieri nitwieldu bih dak il li aħna nkunu nafu nagħmlu ċertu ħsejjes. Issa jekk nikkultivawh dak, nistgħu il-lingwa tgħin lill-mużika u l-mużika tgħin il-lingwa. Il-mużika tgħin ħafna fl-iżvilupp tal-lingwa għax hemm il-polz, Hemm l-intonazzjoni, hemm id-dinamika jekk hux jekk hux iżid fil-ħoss dak li hu l-għawdu soft, dak li huwa bil-mod u mgħaġġel. Għandek għandek l-istess elementi bażiċi tal-mużika qegħdin fil-lingwa. Sirt farfett li nħobb nittajjar fuq il-fjuri kollha kulur, nogħla 'l fuq niftaħ ġwien ħajja Ġieli tiltaqa' ma' esperjenza, pereżempju, jew tgħaddi minn esperjenza. Nagħtu każ jiena eh, darba kelli t-tifel tiegħi li kont ngħidlu storja kuljum. U dakinhar kien qalli ma għidli storja u għatlu kemm neħles daw il-platti għara u niġi. Ma li l-estejtom mort ħdejh sibtu rieqet. Dik tant weġġatni lili. illi illi ktibt is-song ma ma ħallik mill-faċendi issa ngħinek you know insomma rħila ġifieri mbagħad insemmu l-jigsaw puzzles il insemmu ħafna affarijiet insomma li nilagħbu fil-verità flimkien. Dik waħda minnhom. Għandha ngħidlek eżempju ieħor, tifel ieħor, Leonard, dak kien Ivan. Mela Leonard qegħdin fuq il-bejt u qabad friskatur.

jiġġieldu t-tfal, imbagħad inti tagħmilhom ma niġġildux iżda nkunu ħbieb il-ġugarelli tal-oħrajn nieħdu ħsieb nistudjaw ħafna u ngħinu l xulxin naqsmu dak li għandna flimkien għax toqgħod qis jekk jekk ikunu ħbieb jekk jitkellmu ma jgħajtux ma' xulxin, jekk jaqsmu l-ġugarell ma jkunx hemm ġlied. Idha tfal pereżempju filli qed jiġġieldu filli tkun ikkomponejtilhom dak il-ħin qabbiltilhom Erba' versi. Tarahom qishom hekk, il-burdata tagħhom tinbidel. Imbagħad ejja nerġgħu ngandawha miżik, imbagħad inti tgħid li ħa niżviluppa f'song. Li niġġieled mat-tfal l-oħra, li nimbotta waqt il-logħob, li nihdilhom li hu tagħhom, li nweġagħhom bi kliem sod, dan ħażin, dan ħażin.
Dal-aħħar l-Aġenzija tal-Litteriżmu għoġobha taċċetta li li toħroġhom animazzjonijiet vera sbieħ l-għanijiet tiegħi. Allura ir-recording ta' tliet sinsen ilu ma kienx daqshekk tajjeb. Mela allura mill-ġdid qed nagħmlu recordings mill-ġdid ta' dawk l-għanijiet li għażilna fosthom l-istaġuni u hekk. L-ewwel niftiehem daqsxejn ma' direttriċi artistika tiegħi li hija Mariele u niddiskuti ħafna magħha kif nixtiequha din meta jarawha t-tfal. Kemm hemm spunti li jistgħu joħorġu minnha biex ngħinu lill-edukatur mhux just isek għandek kanzunetta għall-gost tal-entertainment biss. Pereżempju jekk għandek il-life cycle tal-farfett jew inkella il-ħwejjeġ li nilbsu fix-xitwa, il-klima, x'ngħidu, aħ kemm hu bard u f'xi sħana. Niddiskutu u naraw kemm nistgħu ndaħħlu affarijiet mingħajr ma nitfgħu iżżejjed didattika fiha, għax xorta trid tħalliha daqsxejn ħafifa, hekk xi xi ħaġa li t-tfal jieħdu gost biha. Imma mbagħad dik jekk inti tkun iddiskutejtha tajjeb, tadatta l-mużika bl-effetti tagħha għal dawk l-ideat, plus li wara li jkollok il-mużika lesta, tikkollabora ma' l-animatur. Tkun tista' iktar tfhem wara f'din il-biċċa, f'din il-battuta nixtieq pereżempju titla' x-xemx jew f'dik il-battuta nixtieq u hekk insomma, eħe trid taħdem ma' l-artisti ovvjament. Barra t-tieqa nara x-xita u nissemma r-riħ Aħ, aħ kemm hu bard, kemm hu bard, aħ kemm hu bard illum Aħ, aħ kemm hu bard, kemm hu bard, aħ kemm hu bard illum.